Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Iva, u din il-ġimgħa qegħdin hawnhekk mill-djamant f'nofs il-Mediterran, Għawdex għall-ewwel darba tista' tgħid. Inti djamant f'nofs il-Mediterran, Għawdex biss tagħtini s-serħan, dik l-erħan. Għatina hawnhekk biex naqlaw bajja fil-verità. X'hawnhekk hu. U l-bajja li stinqala tagħmel max-xara u mill-ebda bajja għajr ir-ramla il-ħamra. U bekk il-bajiet dejjem jonqsu. Dawn huma l-bajiet illi sissa għadkom tistgħu tivvutaw għalihom. Kif tivvota? Kemm tafsu l-link li hemm mal-video. Għar Lapsi, is-Siġġiewi. L-Għadira tal-Mellieħa. Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk. Il-Bajja ta' Ħondoq ir-Rummien, il-Qala Għawdex. Ir-ramla, aħna nafuha bħala l-ħamra, hija meqjusa bħala l-ikbar, l-isbaħ u l-inqas waħda minsusa, ġifieri li meta tħares lejha hija mdawra bin-natura. Fil-fatt daw il-muntanji żgħar warajja huma dunes. Issa f'Malta u Għawdex ftit hemm postijiet illi għandhom minn daw id-dunes magħmula em, mir-ramel u huma partikolari u għalhekk huma protetti kif qed taraw għaliex propjament fihom jikbru ċertu tip ta' xtieli, ċertu tip ta' pjanti u jgħixu ċertu tip ta' annimali. Ovvjament l-isem tal-bajja ġej mil-lewn ħamrani tar-ramel illi għandna f'dil bajja. Il-baħar huwa inkredibilment sabiħ li trid toqgħod tikka sejr attent illi 'l hemm u 'l hawn issib xi ġebla ġifieri anke fejn isir daqsxejn iktar fond. Dejjem irid toqgħod attent sakemm tinżel, imma mbagħad la tinżel tista' tieħu pjaċir u tieħu gost f'dal-baħar sabiħ ħafna. Oqogħdu attenti, speċjalment f'ġurnata bħal-lum. Għax kif jgħidu, il-baħar għandu żaqqu ratba, imma rasu iebsa, ġifieri dejjem segwu l-bnadar li l-lifeguard ikun tella' biex jinfurmakom Dwar l-istat tal-baħar, dejjem tinsewx li hawnhekk il-lifeguards għas-sitta, mbagħad f'idejkom. L-importanza ta' din il-bajja. Il-parties. Hawn. Eh, vera. Hawnhekk. Kif iddur mal-kiosk. F'Santa Marija jagħmlu party. Mhux dik l-importanza. Barra li hija waħda turistika, għaliex hawnhekk qisu il-must come Meta tkun turist f'Għawdex, waħda mill-postijiet. Tagħmel parties ukoll, eh, ma? Hija l-importanza storika proprju ta' din il-bajja. Fil-fatt fil-bajja hawn fdalijiet ta' villa Rumana illi din il-villa kellha kienet avvanzata ħafna żmienha. Fil-fatt anke sistema illi ssaħħan l-art kellha fuqha kif qegħdin taraw u anke l-arkitettura s-sbuħija ta' ġewwa kienet xi ħaġa impressjonanti. Immis anke l-inkont dwar il-parties, għax il-parties li jisiru għafna. Ejma, moħħu fil-parties, barra mill-fdalijiet rumani, il-kavallieri kienu u koll bnew xi strutturi bħal speċi ta' ħitan fil-bahar biex ikunu jistaw iħarsu il-bajja propju mill-invażjonijiet tal-pirati li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa Avant-garde mhux ħażin, eh, li tibni fil-baħar. Fiż-żmien kienu jsiru dal-parties vera ta'. Fiż-żmien kienu wkoll irrestawraw propju l-istatwa tal-Madonna tat-Tama. Ovvjament qiegħda fejn il-baħar esposta għal dawn l-elementi kollha, imma kienu ranġawra wkoll id li b'xi mod jew ieħor kienet tqaċċitilha. Mhux xi wieħed minn daw il-parties li qed issemmi, semmi l-party. Tieni ċans ngħid. Le, darba ġej parti għaw f'Santa Marija, għata anka video għandi għana. Għana. Ah, ah. Mem xej. Ma fxek u xek. Fimni, ma ftakar xej, ma kienaw kienaw parti, u xtaqt nejda biex jek kienem xaħat miegħi għalmenu kun jaf. Ħanajdilkom xaħġa bis-sugu. Illi fuq din il-bajja kien ġi iffilmjat film, illi da il-film tgħidx kemm kien għala skandlu fl-1968 u l-film kien jismu Can Hieronymus Merkin Ever Forget Mercy Hampi and Find True Happiness? When you gotta go, you just gotta say goodbye. This Eskimo buys a big refrigerator and he has it delivered to the Yukon where he lives. His wife says, Morris, what are we going to do with the refrigerator? We can't even get it into the igloo. The Eskimo says, Kamchatka, darling, I've always wanted this summer home where the light goes on. Ta' wieħed jew ġabra ta' films? Film, kien naqa' Ta' Judy Cornwall. Eh, Corn, eżatt, Cornwall. Dik, dik li kienet, ħa ngħidilkom min hi. Kontu tara ta' Mrs. Bouquet? Keeping up appearances, Daisy! Daisy, issa, din din l-attriċi kienet propju kellha daqsxejn xeni naqa' oże fin-1968 imma kienet għadha żgħira tajjeb. Em, U anke kienet tkun bil-miniskirt li għal dak iż-żmien għal Għawdex kienet xi ħaġa kbira. U kienet tgħid illi fit-triq in-nies ta' dak iż-żmien, in-nisa kienu joqogħdu jgħajruha u anke taf kif jobsqu fit-triq, jippru għaliha u l-irġiel kienu jiġu jistaħbew fis-sand dunes biex jaraw daqsxejn laħam. Għalhekk protetti mela s-sand dunes. U taf x'kienu għamlu wkoll? Kienu għattew il-Madonna biex jisha bħal speċi ma tiħux skandlu bis-sħieta kollha. U leġġenda marbuta mhux essaċ mal-bajja mal-bajja imma ftit iktar lem fuq li sfortunatament ma nistgħux immorru taf għaliex? Għaliex? Għax. Eh, eh, qed jisfronda, jisfronda, jisfronda. Hija il-leġġenda tal-Kalipso, illi bażikament dak kien hemm Ulisse li dak kien ir-re ta' Ithaka. U l-Laws? Le, le, le, le, le. Kienu ġejjin, kienu ġejjin b'vapur, inkaljaw, spiċċaw xi mkien hawnhekk u Kalipso iltaqa' ma' Kalipso insomma u għamlu seba' snin sħaħ jinħabbu. Imbagħad Ulisse nżel iddeċieda li jmur lura għand il-mara wara seba' snin, eh? U ħaditu? Naħseb hekk għadet u imma Calypso għadha hawnhekk tistennieh biex forsi xi darba jiġi. Hawn erba' iżhom Calypso hawn, eh? Imma insomma din hija l-beach illi ħaqqa tieħu x'taħseb inti? Il-Blue Flag. Għandha, dis-sena ġew tawhielha. Eh tawhielha? Ma niskanta b'xejn għax vera sabiħa. Allura tiġi waħda mill-aqwa bajjiet li għandna fil-gżejjer Maltin ukoll. U issa, sinjuri, wasal il-mument li aħna tant eh, inħobbu nistennew bħerqa il-mument tal-birra. Isma, għandek wallet fuqek għax jien għandek xejn fuqi. La, la, għasjen, mandiċ. Ma kif ħanam? Ma nafx, mux inti kollok toffri. Nista nispera li tu għax lawċin. Ejja, ħanara. Inqal għanna ntopp, eh? Għanna bżon lajnuna minn għandek. Aħna dejjem nagħlqu aħna dejjem nagħlqu l-feature. Nieħdu birra. Imma m'għandix flus. Inwaħħlulek żewġ umbrelel u forsi toffrinna birra.

Żgur tistgħu. U jekk mhux birri għalih. U wara dak ix-xogħol kollu ħaqna birra li qlajna bl-għaraq ta' ġbina. Vera, l-iktar birra li qatt ħdimt għaliha f'ħajti dik. Mill-art ta' Mixta. Għarlabsi, is-Siġġiewi. L-Għadira tal-Mellieħa. Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk. Il-bajja ta' Hondo ir-Rummien il-Qala Għawdex. U dawk huma l-bajjiet li fadal, tinsewx biex tivvutaw li tridu tagħmlu huwa li tagħfsu l-link u tagħżlu l-bajja favorita tagħkom. Aħna niltaqgħu. Il-ġimgħa d-dieħla u se nfakkrukom tagħfsu like fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta. Saħħa.